Konferansa Koçberî û Kurdên li Diasporayê Navenda Hugo Valentine a Zanîngeha Uppsala Swêdê di hundir du rojan de konferanseke navnetewî di bin navê Koçberî û Kurdên li Diasporayê de li dar xist. Lêkolîner ji zanîngehên Swêdê, Norwêcê, Fînland, Swîsra, Hollanda, Îtalya, Brîtanya, Îran, Tirkî, Îsraîl, Amerîka û Kanada beşdarî vê konferansê bûn. Bi rêvebirên konferansê ev xalên gotûbêjê berwext destnîşan kiribûn. Civaka Kurd li Diasporayê network, nasname û girêdana bi welêtir e. Diaspora û li pêşxistina zimanê Kurdî, ragihandin, muzîk û wêje. Pêşketina dezgehên kurdî li diasporayê. Kurdên li diasporayê û nifşên nû, ciwan û kêşeyên nasnameyê û danasînê. Kurdên li diasporayê û pirsgirêkên zayendê, nifş û jiyana cinsî. Koçberî û girêdanên malbatî, nakokî, guhertin û berdewamî. Kurdên li diasporayê û olên wan. Rewşa siyasiya nû li Kurdistana Îrakê û bandora wê li ser pirsa niştimanî û vegera welêt. Dezgehên Kurd li diasporayê û bandora wan ya aborî, civakî û siyasî li ser Kurdistanê. Vegera pisporên Kurd bo Kurdistanê, bandora wan di pêvajoya avakirina welatê xwe de û pêşketina civakî û aborî ya Kurdistana Iraqê. Kesayetiyên zanistê yên ku di asteya navnetewî de naskirî ne weke Profesor Martin Van Brunsen ji Holanda, Profesor Floya Antias ji Brîtanya, û Associate Professor Emîr Hesenpûr ji Kanada hatibû, ev na mêvanên sereke yên konferansê bûn. Ji ber ku me karîbû ji hundirê konferansê tenê çend wêneyan bigirin, em man ta dawiya konferansê ku kurte hevpeyvînan bi çend beşdaran re bikin. Ev konferansa ya ku senterê ya navenda Hugues Valentine girêdayî Zanîngeha Uppsala'yê ye, amade kiriye di du roja de. Lêkolînerên li ser mesela diasporaya Kurdî, diasporaya Kurdî an ku Kurdên ku li derveyî Kurdistanê dijîn, li derveyî Kurdistan dijîn û bûne êdî wekî termekî nû jê derketiye ku bûne xwedî kar û xwedî civakeka ya Kurd li derveyî Kurdistanê. Yan jî wekî li Kurdistanê dibêjne revenda Kurdî. Behsa ew lêkolînê ku hatên pêşkeşkirin li ser hemî aliyên diasporaya bûn. Aliyên ka çawa Kurd çawa Kurda xwe guncandiye li gel civakên ku ew têda dijîn li derveyê Kurdistanê. Û tiştê ji hemîya giringtir lêkolîn bûn ye ku li ser çawa ciwanên kurd an jî nifşê duwê yê kurdên ku hatine derve çawa li van welatan dijîn û civakeke çawa ava kiriye û danûstandinê wan li gel hevidû li gel Civakên di yên biyanî li derveyî welatê çawa ye? Lêkolînin ku hatên pêşkêşkirin hemî lêkolînin zanistî bûn ye ku li zanîngehên Ewropayê bi rêve diçin. Ez jî beşdar bûbûm wek lêkolînek li ser kitêbxaneya Kurdî. Min li ser wê axivt ka kitêbxaneya Kurdî Li gor standardên kitêbxaneyên neteweyî, gelo kitêbxaneyeka neteweyî ye yan ne, yan jî dikare bibe kitêbxaneyeka neteweyî yan ne, ez li ser vê axiftim. Konferanseke gelek serketî bû û lêkolînên ku tê de hatîn pêşkêşkirinê gelek bilind û binirx bûn. Ew kaxizê ke min lêre pêşkeş min kir li min konferansa li ser jiyan û barudoxî û tecrubeyê jiyanî komelgayê kurdî li London. Eme diyar e li ser researchek û zanyariyayekî ke pêştir heye ke kirawe li London komelgayekî kurdî

li ser Kurd û Kurdistan bila bikênenw. Peypira min derbayê Kurdên cihû yên li Îsraîlê dijîn. Ez ez digeriyam bes Kurdên cihû mo dikare wan weke dayas weke diasporayê bibîne an nabîne. Çunke ev e nêzîkî Ser heştî sala sed sala Kurdên cihê hatine Îsraîlê bes da zar salan piştî li Kurdistanê jiyan ê dijîn a vegeriyana Îsraîlê. Ji ber wê yekê hêjî çand û hunerên wa hemû Kurdî ne, Kurdayetî ye. Newroza xwe pîroz dikin. Sehrana wa heye hemû Kurdên cihûyê li deverên Şehrên li Îsraîlê kom dibin wê vê rojê de û gotinê wan, gotinbêjên wan, stranên wan hemû hê jî kurdî ne. Bes cihûn e, ema jiyana wan, têkiliyên wan, xwarinên wan hemû. Kurd Kurd in, hê jî bê hê jî bêhna Kurdayetiyê ji ji wa tê. Ji ber wê yekê ev lêkolîn ji min re gelek girîng bû. Min dixwest ez li Ewropayê li vê konferansê vê beşdarên hêja ez wan bidim naskirin. Li gora min Kurdên cihû kêm tên nasandin. Ji ber vê derfetê min dixwest piçek jî bên nasandin. Jag skriver om de band som finns mellan kurder här i Uppsala och irakiska Kurdistan i södra Kurdistan. Îro di kaxiza xwe de min behsa têkiliyên di navbera Kurdên li Uppsala û Başûrê Kurdistanê de kir û bi rastî ev bû gelek sal ez dişopînim têkiliyên di navbera Kurdên li vê derê Bi Başûrê Kurdistanê re çi di warê peran, warê zanistê, warê tûrîzmê de têkiliyên weberhênanê di navbera vir û Kurdistanê de bi rastî ev konferanseke gelekî bi sûd bû û gelek kesên hane di dinyayê de naskirî beşdar bûn. This was the first international conference that was entirely devoted to Kurdish Migration and Kurdish Diasporas. Beşdarî di konferanseke wisa de bo min şerefeke mezin e. Her wiha cihê şehnazî ye ku ewqas lêkolînerên ciwan ji welatên dûr hatine vir, bîr û boçûnên giranbiha bi xwe re anîne ku bidine ber rexne û gotûbêjê û zanistên di derbarê Kurdan de dewlemend bikin. Di kaxaza xwe de min behsa penaberên pêşeng kir. Di destpêka sedsala bîstan de Xwendevanên Kurd ji malbatên dewlemend hatin Ewropa, di ber xwendina xwe re bîr û hizirên xwe yên netewî xurttir kirin û bi xwe re vegerandine welêt. Min bi bîr anî ku Şerîf Paşa dîplomatê dewleta Osmanî bû li Stockholmê. Ji ber cînosayda Dêrsimê gelek koçberên Kurd yên Dêrsimî hatine Almanya û niha gundên wan yên taybet hene. Hûn dizanin ku Mistefa Barzanî û Ismet Şerîf Wanlî, Di sala hezar û neh sed û pêncî û yekan de hevdî li Bexdê dîtin û wan lî bû peyivdarê şoreşê li Ewropa. Rewşenbîr û siyasiyên Kurd ku di salanê hefteyê de ji Tirkî koçber bûn û berê xwe dane Ewropa, min behsa rola wan di pêşxistina nivîsa kurmancî ya nujen de kir. Weke Mihemedemîn Bozarselan, Memed Uzun, Mal Mîsanîj, Abdullah Çiftikcî, Nacî Kotlay, Ruhat Alakom ev na tenê çend nimûne ne. Yekem car di sala hezar û neh sed û heftê û şeş an da Kurdên Başûr Newroz wek cejneke netewî ya Kurdan li Ewropa pîroz kirin. Nivîsa kurmancî ya nûjen li Swêdê dest pê kir û her wiha Rola Swêdê di geşbûna çapemenî û wêjeya kurdî de gelekî girîng e. Rola Bedirxaniyan di geşbûna nivîs û çapemeniya kurdî de mezin bû. Min her wiha behsa grûpên kurdan yên ku carine nasnameya xwe ya olî didine pêş ya netewî kir, weke kurdên êzidî, kurdên elewî û kurdên yarsan. Lê divê em ji bîr nekin ku di nav Kurdên Sinî de jî grûpên curbicûr hene, Neqşbendî nemûneyeke ji wan. Lêkolîn di derbarê Kurdan de li ser destên rojhilatnasên Împeratoriya Rûsya û Brîtanya ku tên naskirin bi navê Kurdolog û rojhilatnasên din jî û her wiha berhemên rewşenbîr û lêkolînerên Kurd yên sedsala bîstan Rê li pêş van lêkolînerên ciwan asan kirine û hemû bi hev re dibine palpişt ji bo nasnameya netewa Kurd û paşeroja vê netewê. Konferansa di bin navê Koçberî û Kurdên li Diaspora yekemîn konferansa navnetewî ye ku Zanîngeha Uppsala pê rabûye. Encamên vê konferansê dê di kovara Nordic Journal of Migration de bêne belavkirin.